Сәлам, дуслар. Мин бүген Мәскәү базарына килдем. Минем сеңлемнең улына форма аласы бар. Һәм без барабыз азык-төлек сату ягына. Әнә ул малай, кая ул малай? Әнә. Менә шуңа школьный форма аласы бар бу битен актуально хәзер 1 сентябрьдә. Соңгы көнгә форма. Мин аракыны шуңа җыйдым бит. Алырга дип калдырган әти-әниләр. Белмим, каян алалардыр безгә Рынок якын дип без рынокка килдек. Хәзер карыйбыз. Бәяләр ничек икән монда? Школьный формалар гомумән бармы мәктәп формасы? Вот. Сез алдыгызмы әле? Безнең шикелле соңгы көнгә калдыручылар юкмы? Вот. Ә, аннан соң без азык-төлек ягына китәбез. Ой! Мин бу базарда йөрмәгәнгә инде. Шушты миңа бу якка килсәм, Мәскәү базарына кереп карап чыга әле диделәр, юк микән диделәр. Вот. Шулай. Минем бу Мәскәү базарына килмәгәнгә. Хотя еш кына үтеп йөрибез инде шушы базардан. Бик күптән инде менә школьный формалар исәнмесез. Исәнмесез. Безгә кара төсле школьная форма кирәк. Менә без бер матур апа янына килдек. Менә бу егеткә. Я для себя снимаю. Бер сылмагыз. Менә шушы егеткә кара төсле кирәк безгә черный. Бармы каралар? Бар, бар, бар. Бәяләр якынча ничек? Өч мең тугыз йөздән. Алык карык. Киетеп карык, әй. Өч мең тугыз йөз и дальше. Менә шулайрак. Бәяләр форма монда җитәрлек. Мәскәү базарында менә әле беренче точка гына күрәбез без. Сез берәү генә ахыры? Берәү генә. Шулаймы? Кыскасы менә киендерәбез бу җегетне. Кыскасы шушындый бөтен җирендә дә костюм бу апаның. Менә костюм шалбар менә дигән. Бәясе 5 мең. Менә ничә йөз шунда. Костюмнар дөньясында. Бар икән инде безнең шикелле кешеләр. Кыскасы базарга барсаң да, кибеткә барсаң да костюмнар җитәрлек. Мәскәү базарында бәяләр миңа күпкә ошый. Арзан. Арзан бәяләр миңа менә шушы базарның кыскан вакытында йөрергә ошый. Менә нинди матур. Персики обалденно, ташкентские. Ай-ай. Тәмле итеп матур итеп язып куялар алар. Инде тагын берәр нәрсәгә, берәр тәмле бергә күз төшмәсме дип хәзер.

Дыни вообще обалденный тоже.
Шундый авыр маскадан йөргәч базарда. Сулап булмый, эссе. Но тиз генә алабыз да кирәкләйбезне китәбез. Так, ха, давай.
А то я положу.
Менә шундый. А, Мондый бер бәләкәйне генә алабыз. Ул өстәп җибәргә генә безгә. И вот такую маленькую. А еще какая маленькая? Там ну, нам, намного не надо.
Ну ладно. Вот, и 22. Все вместе.
122 сумга төште. Ике кәбестә. Кыскасы, тәмле аш пешерәбез хәзер кайтып. Своя есть. Менә ашыгып алсаң базарда шулай була. Менә монда 100 сумга да булган кәбестә. Шуны бер алган җирдән ияләнеп алам инде, ул ияләнгән җирдән алам, менә монда 80-гә дә булган. Әзрәк начаракларын хәтта 50-гә дә саталар. Менә шуңа күрә базарда йөри-йөри, сатулаша, сатулаша алырга кирәк. Сатулашып ала белгән кешегә бик арзанга гына Пакетлар төяп кайтып китәргә була. Бәяләр. Бу бәяләр кичкә төшә башлыйлар әле, кстати. Кичкә бу бәяләр арзаная. Хәзер җәмәгать базар гөрли. Мәскәү базарында менә болай районнардан килеп шулай соталар. Шаккаткыч. Базарның үзенең бер атмосферасы бар инде аның, аның үзенең бер кызыгы бар. Базарга чыгып әйбер алу үзе бер мәзә инде ул. Кайберәүләрдә ул шундый теге выходной ял көннәрендә, шундый якшәмбе көннәрендә чыгып, базардан азык-төлек җыеп кайту үзе бер традиция. Менә озакламый ярминкәләр башлана. Ярминкә вакытында районнардан килгән җиләк җимеш яшелчә алу ул менә көзге традицияләрнең берсе. Базарда йөрү рәхәт, әйбәт, әмма кеше бик күп. Базарны оралап, әйләнеп, кешеләр арасыннан чыгып җитә торган түгел. Ну, Без үзебезгә куйган максатка ирештек бүген. Кирәкле әйберләрне алдык. Инде хәзер китәр вакыт базардан.